Гөлнара Хәйдәрова. Жираф малайы Раф. Африка дигән бик эссе җирдә Раф исемле кечкенә жираф малайы яши. Акыллы, кызыксынучан, ләкин бик оялчан жираф ул. Шуңа күрә җәнлекләр һәм кошлар белән сөйләшергә ояла. Озын муенын сузып, аларны әкрен генә күзәтеп йөри. Ә кичләрен әнисе белән Африка хайваннары һәм кошлары турында әкиятләр укый. Шул әкиятләрне тыңлый-тыңлый, үзенең йокыга киткәнен дә сизми кала. Бүген әнисе Рафны иртәрәк уятты. Уян, нәнием, Ач күзләреңне, озын муеным, диде ул, улын башыннан сыйпый-сыйпый. Иртәгә синең туган көнең. Ә бәйрәм күңелле булсын өчен, дусларыңны чакырырга кирәк. Минем дусларым юк бит, диде Раф. Ә син юлыңда очраган җәнлекләрне чакыр, диде әнисе. Ярар, әнием, диде Раф һәм юлга кузгалды. Менә жираф кечкенә генә фил малаен күреп алды. Ул елый иде. Сәлем, ә син нишләп елыйсың? дип сорады Раф. Ничек инде еламаска? диде нәни фил. Кара инде миңа. Борыным су сибә торган шланг, колакларым әрекмән яфраклары. Озын борының белән син агачларның иң өске ботакларына үрелеп, иң тәмле җимешләр өзеп ашый аласың. Эссе көннәрдә өстеңә салкынча су коясың.

Көн бик эссе иде. Раф су эчәргә дип елгага юнәлде. Кинәт ул су эчендә басып торган зебра кызын күреп алды. Зебра тырыша-тырыша юына иде. Сәлем, син буялдыңмы әллә? дип сорады Раф. Менә бу кара сызыкларны юып алмакчы идем. Тик алар юылмый, диде нәни зебра. Менә син дә Башка җәнлекләр дә шулкадәр матур, төрле төстәге кием кигәнсез. Минем дә тәнемне Салават күперенең төрле төсләренә буйыйсым килә. Тик бу сызыклар бетми шул. Минемчә, алар сиңа шундый килешә, диде Раф. Бу сызыклар сине зарарлы бөҗәкләрдән саклый. Ерткычлар да сине тиз куып тота алмый. Бигрәк файдалы сызыклар икән, дип елмайды зебра кызы. Рәхмәт сиңа. Минем исемем Зузу. Әйдә, дус булыйк. Ә минеке Раф. Иртәгә минем туган көнемә кил. Мин көтәрмен, диде жираф.

Син бик таза һәм әкрен йөгерәсең, диләр. Авыр сөякле дип үртиләр. Чыннан да, хәрәкәттә бәрәкәт. Ләкин мин сине бер дә авыр сөякле димәс идем, дип тынычландырды аны Раф. Син суда шундый шәп йөзәсең, ә зур һәм таза булганга, сиңа бер ерткыч та куркыныч түгел. Чыннан да шулай бит, дип елмайды су бозавы. Таныш булыйк, мин Бамбам. Иртәгә миңа кунакка кил, диде Раф һәм чүл ягына чапты. Чүлдә нәни жираф бер сәер кошны күреп алды. Тәне бар, канатлары, аяклары бар. Ә Башы кайда соң моның? дип әйтеп куйды Раф үз алдына. Шул вакыт кош муенын турайтты һәм аның башы күренде. Бу бит мин, тәвә кошы. Исемем Эмма. Мин шулай итеп үземә җирдән азык эзлим. Сәлам, Эмма. Ә мин Раф, диде жираф. Иртәгә минем туган көнемә кил. Мин сине яңа дусларым белән таныштырырмын. Аларның дөньядагы иң зур кошны күргәннәре юктыр әле. Әйе, тик зур булганга мин оча алмыйм, диде Эмма моңсуланып. Ләкин бик шәп йөгерәсең һәм сикерәсең. Ә тагын син шул кадәр матур. Рәхмәт, дип елмайды Эмма. Мин килермен. Менә Рафның туган көне дә килеп җитте. Әни жираф иләре янындагы аланда бик матур табын корды. Ә аннары анда Рафның яңа дуслары килә башлады. Иң алдан барабанга суга-суга су бозавы Бамбам атлый иде. Аның артында Джамбо, Зузу һәм Эмма күренде. Алар барысы да Рафны туган көне белән котладылар. Аңа матур теләкләр теләделәр. Ә аннары нәни жираф тирәли әйлән-бәйлән уйнап, матур җыр җырладылар. Синдәй дуслар бик сирәк, дуслар һәр кемгә кирәк. Күрдең безнең күңелне, синең белән